מיט א צען יאר צוריק האב איך געאונט א ביזנעס א דרייסיג יאר בערך וואס איך האב אריינגעברענגט סחורה פון די טשעק רעפאבליק אריין צו די יונייטעד סטעיטס, ס'איז געווען קריסטאלס און שטיינדעלעך, אלע סארטן מינע זאכן געברענגט פון דארט. ס'איז געווען א קאמפעני וואס איז געווען א ברענד נעים, וואס זיי האבן געהאט געציילטע דיעלערס אין אמעריקע וואס האבן געמעגט האבן זייער סחורה. סאו ס'איז געווען אפאר אין די איסט קאוסט פון אמעריקע, אפאר אין די וועסט קאוסט פון אמעריקע, און דאס איז עס. איך פלעג אהין פארן און זיך בעטן ביי זיי אז איך וויל ווערן א דיעלער פון זיי, זיי האבן מיך נישט געוואלט אננעמען. איך האב געארבעט און געארבעט און געמוטשעט און געפארן און געקומען הונדערט מאל אהין און צוריק, און איינמאל האבן זיי אים געזאגט זיי קומען קיין ניו יארק און זיי ווילן מיך וויזיטן אין אפיס, איך פלעג דילן דארט מיט איינעם וואס ער איז געווען די הויפט א מאן און איך פלעג דילן מיט אים און ער האט געזאגט איך קום, ווען ער איז געקומען צו מיר אין אפיס קיין ניו יארק, ער האט געוואלט אויסטשעקן מיין ביזנעס, זען וואס ס'טוט זיך, אבוויסלי עפעס האט זיך דורכגעבראכן, סאו וואס איז געשען איז, איך האב נישט געוואוסט אז ער קומט מיט א גאנצע מנין פון מענטשן פון פון זיין פון זיין קאמפעני, ס'איז יא גרויסע קאמפעני, און ס'איז געווען דארט מענער און פרויען און אפיצירן, און ס'איז געקומען געבן די האנט צו איינע פון די פרויען, האב איך נישט געגעבן די האנט, איז איך בין ארויסגעגאנגען מיט פון מיין אפיס, ווייל עפעס האב איך געדארפט ברענגען פעיפערס, האב איך אונטערגעהערט, ווי די פרוי זאגט דארטן פאר דעם הויפט אז ניין ניין ניין מיט אים קען מען נישט דילן, דאס געב א קוק ווען ער טוט נישט רעספעקטן, דאס דאס איז נישט דאס איז נישט זאך, איך האב עס אונטערגעהערט, איך האב געדארפט האבן באשעפער געב מיר דא עפעס אן עצה, און איך בין אריינגעגאנגען און איך האב געזאגט, אגב איך וויל ענק מודיע זיין, די סיבה וואס איך האב נישט געגעבן די האנט ווייל איך טוה זייער זייער רעספעקטן פרויען, און די ערשטע פרוי וואס איך טוה רעספעקטן איז מיין ווייב און זי בעט אז איך זאל נישט, איז דעריבער טוה איך עס נישט. איך האב באקומען די דיל און זיי האבן געעפנט די אקאונט, אבער נישט אלעמאל, איך פלעג אויך טרייען צו פארקויפן סחורה צו גרויסע דעפארטמענט סטארס, איך בין ארום געפארן שעה לאנג דא דארט, און ס'איז געווען צייטן וואס ס'האט זיך אויך געמאכט אזא זאך און מ'האט מיר נישט געגעבן די ביזנעס, וואס איך וויל ארויסברענגען איז, מ'זאגט אויף ענגליש א ווארט, מ'איז נישט אוט טו ווין די בעטל, מ'איז אוט טו ווין די וואר, און כ'האב געהאט מיט זיך אלעמאל אן אינשורענס פאליסי, וואס איך האב עס אמאל געלערנט מיט א חבר, און איך געדענק נישט ווער ס'זאגט עס, דאס האט מיך געהאלטן, און איך האב עס געשערט מיט זייער אסאך אידן שוין, איך באהויפט איך שער עס היינט מיט אינגעלייט, ווייל אין מיין ביזנעס היינט וואס איך בין אין די קאוטשינג און די טעראפי ליין נוץ איך אסאך דעם מאמר, אז יעדע מצוה ווערט באשאפן א מלאך, דער מלאך ווען דו האסט א געוויסע ריאה פאר דיר וואס מען טאר נישט זען, אדער דו הערסט א עפעס, עפעס ציט דיך פון הארץ, קיינער ווייסט בכלל נישט אפילו אז דו האסט זיך אוועקגעדרייט, ביסט נישט געגאנגען אויף דעם, דיין מחשבה איז געווען דארטן. דו האסט באשאפן א מלאך, דער מלאך וועט היטן דיינע קינדער ברוחניות ובגשמיות, און דאס איז אזא מין וויכטיגע זאך, און דאס האט מיך געהאלטן אלע יארן.